Бүген 30 май 2021 елның безнең Гали авылында агач утырту өмәләре дәвам итә. Фәрзи бабай шикелле авылда алма бакчасын үстерергә булдылар. Авыл халкы җыелышып, Самара питомнигыннан алып кайткан алма, груша, чия агачларын өмә ясап утырттылар. Бу саваплы эшне башлап җибәрүче Вакказов Рәсих хәзрәт. Аңа Аллаһының рәхмәтләре яусын. Шулай ук зур рәхмәт авыл җирлеге башлыгы Идрис Хамитовичка һәм бөтен өмәгә килгән кешеләргә. Видеоязманы ясады Рәсих хәзрәтнең апасы Наилә ханым. Барчасына Алланың рәхмәте яусын. Үзен утырта торабыз. Идрис абый исәнмесез? Әз генә интервью бирегез әле. Рәсих хәзрәт сорады сездән интервью. Бер-ике сүз генә әйтеп китегез әле. Менә яхшы сакланган рассады. Э, нитмәгән, борчылмаган, бик яхшылар гаражда торып торганнар алар. Бер-ике көн. Пока монда без решаться иткәнче, урын әзерләгәнче. Бер-ике генә сүз әйтегез, Идрис абый, аны Рәсихка инде Алланың рәхмәте яусын. Менә шулай Галәү авыл өчен тырыша, булыша, авыл өчен яна, авылга булсын дип. Дания апа аны тырышып тырышып утыртты берне уже. Бисмиллаң әйтеп каплый башла. Кулларым белән Раббым су сибәргә кирәк әле баштан. Су салдырга кирәк. Анны потуңма түгел. Кабдасыңмы? Менә Айсылу килгән. Аны Рөстәм абый бик тырышып эшли. Әйе, хәерле менә акчалар булсын. Менә монда Леккә булсын зак качы. Мөхтәр белән Габдулла эшли. Гузаевлар. Гузаевлар икесе дә исемегез ничек әле? Гамбәр. Гамбәр апа менә привитлар ди. Әйе. Бер бер нинди дә ни әйтмим диде, сүз диде. Эшлим генә только мин. Ана кызлар килгәннәр. Менә машина белән суап килгән Идрис абый. Коля бастыралык. Үткәннәр. Баштан менә алма агачлары утыртабыз. Ана тегендә аннан соң вишнялар утыртабыз. Менә шушындый эшләр эшләп йөрибез. Монда хә тагын бер-ике кеше өстәлде мәчләр. Чакырдык әле, может, тагын килүче булыр.

Сез нигә килдегез? Кунакка килдем. Кунакка килгән, эмәгә кунакка килгән. Э, бу безнең эшләр, безнең эшләр, менә безнең эштә утыртабыз. Шуңа күрә Алланы рәхмәт яусын барсына да. Кыска кыска видео роликлар ясыйм, аннарысын бергә кушып Рәсих аны тапшырыр һәр берегезгә. Общий инде, в общем. Менә Гамбар апа да интервью бирергә решилась. Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен э, салаватлар әйтеп э, килдек э, алмагачлар утыртырга. Игелеген күрергә авылдашларга, балаларга, балаларыбыз менә катнашалар, килделәр. Салаватлар әйтәбез, догалар укыйбыз. Фатиха сүрәсе белән башладык. Аят кирси белән Аллаһ теләген сорыйбыз, исән сау үстерергә, барчабызга. Иншалла, иншалла. Авылдашларыбызга, якыннарыбызга, килүчеләргә, барча-барча мәхлукләргә игелеген күрергә насыйп итсен. Амин, амин. Кешеләргә, балаларга. Ничәмә елларга киләчәктә. Амин, амин. Гәзит иттереп, матур иттереп үссеннәр, шифа булсын. Бөтен бөтен мәхлукләргә шифа бирсеннәр шушы э. Аллаһ Тәгалә биргән безгә Аллаһ Тәгалә биргән э, алмагачлар аркылы. Яхшы эш башланып китте, дәвамлы булсын, тагында киләчәктә зур-зур Матур бакчалар үстерәбез. Үстерергә насыйп ит. Иншалла, иншалла. Сайладан ярдәм сорап, дәвамлы булсын шушы эшләр. Яхшы, яхшы, Алланың рәхмәт яусын. Кешеләр өчен дә, хайваннар, бизәкләр өчен. Яхшы, рәхмәт яусын. Менә Камил өстәлде килде күмәгә. Квас сарап килгән безне эшерде. Кыздык барыбыз да эшләп. Менә Гаптулла бөтен эшне эшләшә, молодец. Монда кояш бик яхшы төшми торгандыр бәлки дә. Менә Мөхтәр суап килгән салкын су. Кереп ярачык. Әй, Рәсиха. Менә бераз ардылар, тукталып торалар, хәл алалар. Эшләре күп. Менә бер кыр утырттык. Кыямәт көненә кем игелеген күргән аты. Амин, амин, амин. Шушы җимешләрнең